Sa nkomplu eh, bl-għaxar kmandamenti u eh, illum sa nagħmel it-tmin kmandament, ok? It-tmin kmandament. U eh, naħseb taqblu miegħi li Meta rajna l-Għaxar Kmandament, l-Għaxar Kmandament suppost jekk inżommuh jgħinna fi tmiem wieħed. L-Għaxar Kmandament tiftakrux kien jgħid tixtieqx l-affarijiet ta' ħaddieħor. Ovvjament mela it-tmien kmandament La tisraqx qed jgħidlek l-istess ħaġa, qed tixtieqx l-affarijiet ta' ħaddieħor u saħansitra tasal li toħodhomlhom. Okay? Mela araw kemm il-kmandamenti wieħed imur ma' l-ieħor. Ma' il-ħajja hija diffiċli. Il-kol kemm aħna ngħaddu minn tentazzjonijiet differenti. U ħa naqralkom din it-talba. Isimgħuha daqsxejn, immaġinaw kemm intom qed titolbu, Missier, nirringrazzjak li s'issa illum għadni kollox sew. Għadni ma tqasqast fuq ħadd. Għadni ma rrabjajtx. Għadni ma gergirtx. Għadni m'għamiltx buri. Għadni Ma ħsibtx fija nnifsi biss. Għadni ma qridtx. Għadni ma dajtx. Anke għadni ma kiltx ċukkulata. Għadni ma ddejjintx. Għaddej tajjeb. Imma minn issa 'l quddiem se jkolli bżonn l-għajnuna għax issa ħa qum mis-sodda. Sakemm aħna reqdin, dak huwa naħseb l-unika post fejn ma nidinbux, hux veru, u fejn ma rridux sforz. Imma kif noħorġu minn dik is-sodda mill-ewwel irridu l-isforz. Imma la tisraqx. La tisraqx huwa kmandament li jinkiser ħafna. Għamilt daqsxejn research ilbieraħ, f'Malta ikun hemm rappurtati, jiġifieri jista' jkun li jkun hemm li mhumiex rappurtati, ma rappurtati 17,136 każ ta' serq. 17,000, jiġifieri 'l fuq minn 50 kuljum, jekk tikkalkolaw daqsxejn, jiġifieri ara l-Pulizija kemm għandhom x'jagħmlu. U dawn li jiġu rappurtati, għax niggarantilek jien li hemm li ma jiġux rappurtati. 2,000 minnhom huma pickpocketing, jiġifieri xi ħadd ħadulu xi ħaġa minn ġol-basket. Is-serq huwa problema. Niftakar żmien jiena, ma tantx għadek tismagħha, li kienu jisrqulek anke l-petrol minn ġot-tank. Tiftakruha? Darba kien hemm wieħed u ra motor home qal lil da da min jaf x'tant għandu u mar daħħal il-pajp beda jiġbed u u daħal f'ħalqu u nduna li f'daħħal il-pajp flok fit-tank tal-petrol ġo t-tank tas-sewer tal-motor home u ġibed il-dranaġġ. Niggarantilkom li ma għamilhiex iktar il-biċċa xogħol. Imma aħna lkoll nimmaġina vittmi wkoll tas-serq. Ma nafx intom qattx esperjenzajtu li xi ħadd seraqkom, imma jiena darba ġejt minn barra minn Malta u nsib il-bieb miftuħ tad-dar u kien xi ħadd daħalli d-dar u serqilna ċriket tat-tieġ, ma nafx għalfejn kienu d-dar, naħseb għax ma kienux għadhom jiġuna, peress li konna tqawwejna xi ftit. Tħoss dik iċ-ċertu Kif naqbad ngħid, tgħid il-post privat tiegħi xi ħadd daħalli fih. U tiddejjaq. Tiddejjaq meta inti ħdimt u hawn stinkajt biex tagħmel xi ħaġa, mbagħad tafda sekonda u joħodhielek xi ħadd. Kemm hu feeling ikkrah. Dawn in-nies ovvjament ma jafux il-kmandament dak li jgħidulu l-Golden Commandment, agħmel lil ħaddieħor bħalma tixtieqhom jagħmlu lilek, għax kieku huma ma jisirqux, għax jaf, kieku jkun jafu x'jiġifieri u kif tħossok meta xi ħadd jisirqek. Imma it-tmien kmandament huwa sempliċi, la tisraqx. La tisraqx. Imma naħseb jiena hemm fejn nespandu ftit u nippruvaw nifmu x'jiġifieri tisraq. Tisraq jiġifieri hemm xi ħaġa mhijiex tiegħek u qbadtu ħadtha? Dak biss huwa serq jew hemm affarijiet oħra li jisrqu? Bl-Ingliż għandi lista ta' xi għoxrin kelma li huma użati għas-serq. Jiġifieri mela s-serq mhuwiex biss li ħadt xi ħaġa.

Il-lingwa tagħna tgħinna nispjegaw il-modi differenti ta' kif il-bniedem u fl-immaġinazzjoni tiegħu kapaċi jisraq. Kien hemm wieħed daħal f'bank u biex ma jagħmilx xena kiteb fuq karta u ta lill-kaxxier qalla din hold up, tini l-flus. U dik qaltlu kitbitlu karta, qaltlu issa ħares daqsxejn 'l hawn, qed noħdulek l-ittratt. Jiġifieri, nafu min int. Imma fl-istess ħin irridkom taħsbu li kull darba li inti ħa tisraq, hemm Alla qed joħodlok ritratt. U dak li inti sraqt, Alla sa jżomm rekord tiegħu. Importanti li din insommuha f'moħħna. Imma ejja nitkellmu minn mod ieħor ta' fuq dan il-kmandament. Għalfejn is, għalfejn bniedem jisraq? Kont nara fejn nisirqu, ħalli ma nagħmilhiex personali. Eh, għalfejn bniedem jisraq? Bniedem jisraq wis probabbli biex isir sinjur malaj. Bniedem jisraq biċċiet minnhom li jitlu l-qorti jekk tismagħhom, iġibulek qalbek ġun ġliela Għax Madoffi ommhom kienet ma tiflaħx u kellhom bżonn jixtru l-mediċina u allura marru jisirqu. Jiena naf imma kollha għandhom xi skuża. Meta għamilt żmien immur il-ħabs u nitkellem mal-priġunieri, ħadd minnhom ma kellu tort. Mhux ma jammettux li għamlu li għamlu, imma jiġġustifikaw dak li għamlu. Jiġġustifikaw li serqu għax kellhom il-problema tad-drogi. per eżempju, tafu li f'dawn l-aħħar għaxar snin il-ħabs irdoppja, jiġifieri minn bejn wieħed u ieħor 300 issa għandna 600 ruħ il-ħabs li huwa l-maximum li jista' jkun hemm ġol-ħabs ta' Malta. L-irġiel għadhom l-iktar imma għax kull m'hemm 40 mara minnhom dawn is-600. Jiġifieri meta nqogħdu nitkellmu fuq the equality of sexes, eh, of gender, eh, eh, in-nisa mhumiex ħallilin jew kriminali daqs kemm huma l-irġiel tiskanta. Imma meta inti trid issir sinjur malaj, ħafna drabi tispiċċa biex tkun diżonest, ma tkunx onest. Proverbji kapitlu 16 vers 11 jgħid hekk, Stasija u miżien tajba huma tal-Mulej, u l-użin kollu tal-ħorġ hu għemilu. Mela, x'inhu jgħidilna l-Proverbji? Jiġifieri qed jurina mod ieħor ta' kif wieħed jisraq. Hekk inti għandek miżien, hekk il-miżien ma jkunx tajjeb, qiegħed tisraq. Illum donnu kulħadd irid jiċċarġjana iktar u jtina inqas. Għalfejn? Biex jaqalgħu iktar. Dik hija t-trend. U ovvjament aħna bħala Kristjani ma nistgħux inkunu diżonesti lanqas fejn jidħol il-business tagħna u l-affarijiet li qed nagħmlu. Proverbji kapitlu 11 vers wieħed jgħid ukoll, Miżien qarrieq jistkerrħu l-Mulej, iżda miżiel sħiħ u l-għaxqa tiegħu. U toqgħod tgħid kultant, la, jiġifieri l-Mulej qagħad jurina li jieħu pjaċir meta xi ħadd għandu miżien tajjeb u jistkerraħ miżien ħażin. Jiġifieri jinteressawk iva dan il-Mulej dal-affarijiet. Issa aħna qed nitkellmu fuq miżien. Din nistgħu nferrxuha u niftħuha fuq ħafna affarijiet. Imma l-idea hi li inti tkun onest, li inti meta m'intix onest u meta forsi m'intix tagħti lil dak li jkun la ħaqqu xorta qiegħed tisraq. M'hemmx għalfejn tmur u toħodulu minn ġol-basket l-oġġett, bniedem, ma meta m'intix ittih dak li ħaqqu qiegħed tisraq. Jiena kultant inqisu serq ukoll anke r-riklami li jsiru. Meta tisma' u tara ċertu riklami u mbagħad tixtri l-prodott, Tgħid dawn mhumiex onesti għax il-prodott mhux veru ma jasalx sa fejn jgħidli li jasal ir-reklam, kemm il-darba xtrajtu, riżultati fi żmien ġimgħa, jgħaddu ġimgħatej u sirt agħar milli aħjar. Ġifieri, allura ir-reklam diżonest. Min qiegħed jagħmel dawn l-affarijiet huwa diżonest. Aħna ngħidu forsi M'aħniex nikdbu. Jew inkella, tal-karozzi. Kulħadd għandu karozza hawnhekk. Ħa tixtri karozza li tagħmel 50 bil-gallun. Li ma jgħidulekx li 50 bil-gallun fil-wita' għaddejja pereżempju b'66 miles an hour ma tiqafx, ma ddawwarx u sejra dritt. Veru, jekk tagħmel 50 bil-gallun. Imma fit-toroq ta' Malta tagħmillek 20 imbagħad bil-gallun. U inti meta tmur tikkomplejna tgħidlu isma' inti m'għadtlix 50 bil-gallun, jgħidlek iva imma mhux toroq ta' Malta, 50 bil-gallun, toroq ta' Malta ħin kollu tiela, nieżel, iddawwar, lemm u law. E, illum ħafna minna drajnihom dal-affarijiet, imma għad hemm il-prodotti dejjem jiżdiedu u dejjem e, ninqabdu. Talba tiegħi hi li ħadd minna ma jagħmel dan l-affarijiet. Mhumiex sewwa, bl-Ingliż ngħidu misleading, inti qiegħed tidħaq b'dak li jkun. U skont Alla, jekk inti ma tagħtix dak li inti qiegħed tirriklama, inti qiegħed tisraq. Okay? Inti qiegħed tisraq. Jew inkella jiġi xi ħadd isowwilek xi ħaġa jew tieħu xi ħaġa t-tiswija U flok isewwulek biss dak li għandek bżonn, jagħmlulek kont kontu. Jaf bħal meta jiġi l-plumber ikollok il-vit joqtor jgħidlek dan trid tibdel il-kċina ta' hawnhekk għandek il-vit joqtor u jwaħħlek kċina sħiħa flok jibdillek washer li jiswa 20 cents. Ġifieri dawn affarijiet li mhumiex sewwa u tafu intom li jiġru dawn l-affarijiet u ma toqgħodx sabajnej ħaddieħor se jara kif jagħmel biex lilek jisirqek. Mbagħad għandna kelma oħra bl-Ingliż fraud, fraud, jiġifieri frodi. Meta inti tagħmel il-frodi. Jiġifieri tiddikjara ħaġa meta hi oħra. Dan naħseb l-iktar ħaġa fejn din isseħħ forsi meta inti tiddikjara l-affarijiet tal-inkam tak, meta inti tiddikjara l-beħ. Ma frodi huma ħżiena. Pawl l-Appostlu Rumani kapitlu tlettax vers seba' qal, Agħtu t-taxxi lil min irid jieħu t-taxxi. Ġifieri, sa ċertu punt aħna ma nistgħux we defraud. Issa hawn forsi min jgħidli, ej imma biex inħallas dak it-taxxi kollha, ejja ngħidu tiġġustifika li ma tistax tħallas it-taxxi. Normalment, imma, biex ma tħallasx taxxa xi trid tagħmel? Għiduli. Biex ma tħallas taxxa xi trid tagħmel? Ej, ma tiddikjarax l-income. Qlajt 1000 u tajt qlajt 500. Imma mbagħad x'inti tagħmel? Qed tiktibhom fuq il-karta ta' dik il-ħadra ngħidilha jiena u fl-aħħar tagħha x'inti tagħmel? X'tagħmel fuqha l-karta? Tiffirma. X'tiffirma? Qed niffirma li jiena qiegħed ngħid il-verità. Jiġifieri qed tagħmel żewġ dnubiet għax qed tikdeb U qiegħed defrauding. Issa, tifhmunix ħażin, hemm tax avoidance u tax evasion. Jiġifieri li tisraq u tevita t-taxxi jew li tevita t-taxxa, toqgħod attent għax hemm ċertu modi kif tista' tagħmilha tkun qed tagħmilha bil eh, mingħajr gideb u bil-verità u xorta ma tħallas taxxa. Toġġu saqsuni issa wara eh, fuqha. Imma Mod kif wieħed jiffroda huwa wkoll fuq ix-xogħol. Fimtu hawnhekk? Naħseb forsi jekk tgħiduli aħna m'aħniex businessmen imma ħaddiema. Naħseb wieħed mill-iktar postijiet fejn isir serq huwa appuntu fuq ix-xogħol. Jista' jkun forsi mhux serq ta' affarijiet, għalkemm isir serq ta' affarijiet ukoll, u smajt ħafna jien min jiġġustifika u daqskemm jaqla' l-imgħallem tiegħi billi noħodlu euro jew żewġ euro, imma l-kmandament ma jgħidlekx tisraqx iktar minn żewġ euro, jgħidlek tisraqx, jiġifieri u tisraqx ma jfissirx euro imma tisraqx ukoll fil-ħin. Jekk l-imgħallem tiegħek qiegħed iħallsek, inti trid tagħmel il-parti tiegħek. Mhux tasal tard għax-xogħol, tieħu coffee breaks twal, titlaq kmieni mix-xogħol u in between tgħaddi ż-żmien u ma taħdimx. Jiġifieri, forsi qed nesaġera, imma qed tifhmux xi rrid ngħid. Iż-żewġ naħat, le le, kull żewġ naħat sa ngħid ukoll tibżax tħabbix rasek. Iż-żewġ naħat. Inti jekk qed tħaddem in-nies, bl-istess mod ma tistax inti tisfrutta lil min qed tħaddem. Levitiku kapitlu 19, vers 13 jgħid hekk. Pier, La takkis lill-għajrek u la tisirqux. Il-ħlas ta' min tħaddem ma jibqax għandek il-lejl kollu sal-għada. Jekk xi ħadd jaħdimlek, ħallsu. Dak iż-żmien kienu jħallsu bil-ġurnata mhux bħal-lum. Tidħol taħdem jgħidlek għax aħna kull xahar intuha l-paga, erbat ijiem oħra jibdew jtuha kull xahrejn u kull tliet xhur ħalli jżommuhom iktar il-flus. Jiġifieri, meta tagħmel hekk inti, skont l-Iskrittura, qiegħed tiffroda lil dak li jkun, tih dak li ħaqqu. Jiġifieri kemm jekk int impjegat agħti dak li ħaqqek, dak li ħaqqu l-imgħallem, u hekk kemm jekk int imgħallem trid tħallas dak li ħaqqu. Tuħux vantaġġ. Efesin kapitlu sitta, vers ħamsa u tmienja jgħid hekk, u hawnhekk isemmi lil dawk li jaħdmu, dawk li ma jaħdmux. Dak iż-żmien kienu jissejħu qaddejja u sidien, illum employer u employee, mhux veru? Mela, Efesin kapitlu sitta, ħa naqra minn vers ħamsa. Qaddejja, isimgħu minn dawk li huma sidkom skont il-ġisem, bil-biża' u t-trejid, bis-sava ta' qalbkom qiskom lil Kristu, Mhux għall-għajn, biex togħġbu lill-bnedmin. U tiftakru dal-ġimgħa l-oħra għedtilkom mhux billi toqgħodu tmellsuh lill-imgħallem biex togħġbuh, dak huwa ħażin ukoll. Mela mhux għall-għajn biex togħġbu lill-bnedmin, imma bħala l-qaddejja ta' Kristu, billi tagħmlu r-rieda t'Alla mill-qalb. Aqduhom bil-qalb, qieskom lill-Mulej, mhux lill-bnedmin, billi tafu li għal kull ħaġa tajba li wieħed jagħmel, dan jieħu ħlas mingħand Alla, sew jekk ikun ilsir, kemm jekk ikun ħieles. Jiġifieri, ovvjament qed jgħid dak li qed jaħdem bil-paga u dak li huwa lsir, imma qed jgħidlek min jagħmel xogħlu, il-Mulej sa jbierku, il-Mulej sa jħallsu. Imbagħad vers disa', U intom sidien! jew mal-min, għamlu l-istess magħhom, jiġifieri kull ma qal għal dawk li jaħdmu, qed jgħidu għal l-imgħallem ukoll. Ħallikom mit-theddid. Kunu għafu li Sidkom ukoll hu fis-sema u ma jħares lejn wiċċ ħadd. Jiġifieri importanti mela il-post tax-xogħol, li aħna bħala Kristjani nuru li aħna nies ta' onestà, nies serji, nies li ma nigdbux, nies li ma nisirqux, nies li nagħmlu l-parti tagħna. Tafu li l-istatistika turi li l-iktar ġranet sick li jittieħdu huma l-Ġimgħa u t-Tnejn filgħodu? Għalfejn? Jiġifieri kub fuq il-kumbinazzjoni, kulħadd jimrad il-Ġimgħa u t-Tnejn filgħodu? Ovvja li meta tħares lejha, trid tirrealizza u tgħid ħafna minnhom daw, mhuwiex veru, il-Ġimgħa forsi għax iridu long weekend u t-Tnejn għax m'għandhomx għadet iqumu għax-xogħol wara l-long weekend. Imma il-Ġimgħa u t-Tnejn, dik hija l-istatistika. M'għandux ikun ikun hemm ikun hemm hekk, ok? Il-Tmien Kmandament bħalma għedtilkom. Ma jagħmilx il-qies ta' kemm għandna sa fejn għandna naslu. Tisraqx. Lanqas one cent, aħseb u ara iktar. Lanqas one mil, tisraq. Lanqas biss jgħaddilek minn moħħok m'għandu jkun aħseb u ara kemm tagħmel eh, l-att. Jien niftakar eh, Mhux qiegħed hawnhekk Jason, imma Jason niftakar meta sar Kristjan qalli ħa jkolli nibdel ix-xogħol. Għedtlu għalfejn? Għaliex biex inkun Kristjan tajjeb ma nistax nibqa' naħdem fejn qed naħdem. Għedtlu m'għalfejn jiena. Għaliex kulħadd ħadd ma jrid jagħmel xejn, għallu kif jiena qom biex nagħmel xi ħaġa kulħadd iwaqqafni le le għax imbagħad nidhru koroh aħna. Għalli allura li ma nistax ngħix hekk. Niftakar Joe Zammit, il-butcher. Allura li sar Kristjan, kien ibigħ il-laħam. Qal li, Edwin, ma nistax nibqa' nbigħ il-laħam. Għedtlu għalfejn jiena? Qal li għax jekk tbigħ il-laħam kif iriduk, qal li ma taqla' xejn. Qal li bilfors trid titfaħħa daqsxejn bis-saħħa l-laħam biex jinżel il-miżien u tieħu daqsxejn żejjed, bilfors trid tiċċarġja daqsxejn żejjed, bilfors trid taqbad xi biċċa majjal sabiħa ċara u tbiegħha bħala vitella, mela jgħid li insomma dak kollu li jagħmlu tal-laħam. Għalhekk ma tagħmilx hekk, għalli bil-regolamenti li għandna ma taqla xejn u fil-fatt ma baqax. Ġifieri din hija realtà, din hija realtà. Niftakar farħad, meta inti mor taħdem ma' Silvja, Farhad bniedem ħabrieki u jaħdem ħafna. Kellu problemi man-nies ta' madwaru għax jekk kamra bit-trinek lestiha f'nofs ta' nhar u l-oħrajn qed ilestuha f'ġurnata, bdew jigru oroħ l-oħrajn. Mela allura isma' Farhad, b'hi tgħaġġilx daqshekk għax imbagħad Manwel, ħu Silvja, ikun iridna nagħmlu kamra kuljum flok nofs kamra. U dik hija r-realtà, dik hija r-realtà. U l-bniedem ma jagħtix il-parti tiegħu. Ma jagħtix. Jiena niftakarni jiena wkoll l-ewwel xogħol li kelli li kont man-nies mort naħdem ma' taż-żejt. U l-istess problemi kelli. Peress li jiena kont ħabbrieki u rrid naħdem, kulħadd jiġġieled miegħi. Allura x'kont nagħmel? Kont nagħmel tnax-il siegħa xogħol. Wara tnax-il siegħa xogħol narġa' noħroġ Naħdem. Nagħmel erba' sigħat oħra qabel immur norqod. Bi żgur inkun għajjien u norqod tmien sigħat imbagħad. U nerġa' nqum għax-xogħol. F'dak l-erba' sigħat kont nagħmel li rrid u mbagħad immur fejn irrid naħdem. Imma fi żmien tliet xhur erbgħa ilħaqt kważi l-ogħla post li tista' tilħaq. Għalfejn? Għax rawni nagħmel affarijiet oħra u meta kellhom bżonn qaluli Smith lilek rajnik tagħmel hekk. Jiġifieri, il-ħeġġa li inti taħdem issarraf ukoll. Hekk ma ssarrafx fi flus, jekk ma ssarrafx li l-imgħallem tiegħek induna u tak żieda jew tak promotion, issarraf f'sodisfazzjon. Li mort id-dar b'sodisfazzjon li inti għamilt eh, xogħlok. Mela, diżonestà, Frauding, mhux tgħid bil-Malti, tiffroda u tiffroda. U t-tielet ħaġa li rrid insemmi, insemmiha għax qiegħda fil-Bibbja wkoll, li ma tagħtix dak li tissellef. Kontu tafu li qiegħda fil-Bibbja wkoll? Salm 37, vers 21, jgħid hekk, jissellef il-ħażin U ma jroddx. Mela xi jfisser dan? Mela min jissellef u ma jagħtix lura, x'inhu, skont il-vers? Ħażin. Jiġifieri ma tistax inti tissellef u ma tagħtix lura. Kien hemm waħda qalet isma', meta tissellfu ktieb ta' agħtuh lura. Qalet ma doffi fil-librerija tiegħi, il-kotba l-għandi biss dawk li ssellift. Tiegħi kollha ħaduhomli. Okej, ġifieri fimtuha, ġifieri wkoll hekk għamlet. Ġifieri aħna meta sellifna xi ħaġa, l-obbligu tagħna huwa li nagħtuha lura. Kombinazzjoni hawn it-tifel tiegħi llum hawnhekk, ġifieri Matthew qed tismagħni sew, hux veru? Meta tissellef xi ħaġa, titlgħax il barra qod mill-qedem. Meta tissellef xi ħaġa, titrodda lura. Jiena għandi jgħidulu open house policy. Jiġifieri anke meta kont noqgħod il-Moss tal-garaxx kulħadd kien jaf il-code u ninżel jiena fil-garaxx biex insib id-drill, fejn hu d-drill? U mbagħad nibda, Earl, id-drill għandek? Le, Jeff, id-drill għandek? Joseph, id-drill għandek? U nibda, Matthew, id-drill għandek? Iva, Joseph pereżempju, Iva, darba, eħe għandi qiegħed id-drill, għad tista' ġġibuli għaliex selliftu xi ħadd ieħor. Mamma mija, ok, ħammur nixtri ieħor. Meta inti tissellem, trid iġġibha lura, mhux tħalli lili noqgħod niġri wara l-affarijiet biex narġa' nġibhom lura. Su donnu xi ħadd jissellef xi ħaġa u daqshekk saret tiegħu, mhuwiex sewwa. Rumani kapitlu tlettax vers tmienja jgħid hekk, Ara li ma jkollok tagħti xejn lil ħadd. Ma jfissirx tissellifx. Inti sakemm qed tissellef u u wasalt sa f', jiġifieri jekk jiena sellift minn għandek u għedtlek na nhar it-Tnejn intihomlok, jekk nhar it-Tnejn ma ntihomlokx, hemmhekk imbagħad għandi ntik. Għax sakemm aħna ftehmna, all right, imma meta jiena mbagħad m'iniex inħallsek, qed nagħmel ħażin skont l-Iskrittura. Jiġifieri ma nistgħux nagħmluha din il-ħaġa u kemm issellifna affarijiet. Fimt? Jekk toqgħod tmur iddur id-dar, għandek xi ħaġa u li ssellifta u ma tajtix lura, tgħiduli imma da taħseb li hu serq, eħe isma', jekk mhijiex tiegħek u żammejtha għandek, ġiet kif ġiet għandek, huwa ħażin. Okay? Issa, min-naħa l-oħra, aħna għadna bniedem jisraq biex ikun aħjar. x'forsi m'għandux u biex ikollu. Okay? Dik hawn wieħed mir-raġunijiet li bniedem jisraq. Imma ejja ngħidu issa, inħarsu lejn l-Iskrittura. X'irridu nagħmlu biex ma jkollniex bżonn nisirqu? X'irridu nagħmlu aħna? X'inhi r-responsabbiltà tagħna? X'inhu l-kuntrarju? Il-kuntrarju huwa li taħdem. Il-proverbji l-istess jgħidlek li Min jaħdem għall-profitt sa jaħrab il-povertà. Jiġifieri ovvja hu li bniedem irid jaħdem. Jiena ma nafx intom x'bħali, ma jiena kont nimmaġina ġieli għadtilkom di li Adam u Eva meta Alla ħalaqhom kienu joqogħdu bil-qeda fuq dekċer jixxemxu, kultant forsi jqumu jippassiġġaw passiġġata u ma jaħdmux u l-ikel jinżel mis-sema. Hekk kont ħsibt jiena, il-ġenna tal-art għalija hekk kienet li ma tagħmel xejn u fa speċi il-Mulej jibgħatlek. Meta qabad naqra l-Bibbja rrealizzajt li le, Alla lil Adam qallu aħdimli l-ġnien. Jiġifieri Alla ħalqu u qallu imla d-dinja. Jiġifieri tah ix-xogħol lil Adam, dak huwa li jixtieq Alla minna. Efesin kapitlu 4 vers 28 jgħid hekk, Min seraq Ħa ma jisraqx aktar, imma ħa jaħdem, billi jagħmel b'idejh stess il-ħaġa tajba, biex ikollu x'jagħti lil min hu fil-bżonn. Okej, ġifieri inti suppost taħdem biex saħansitra jkollok biex tagħti lil min hu fil-bżonn. Dik hija s-sitwazzjoni. Ħafna drabi, u di, ħa ngħid, naqra, ħa naqraħilkom bl-Ingliż l-ewwel u mbagħad nispjegaħilkom bil-Malti. Too many people are ready to carry the stool when there is the a piano to be moved. Il-karattru tal-bniedem ħafna minnhom, fim, hemm pjanu rridu nġorruh u kulħadd imur jiġri biex jerfa' l-banketta. Ħa nħodhi jiena, rajt, ġibu l-pjanu intom. Kemm tiddejjaq taħdem ma' xi ħadd hekk, li tarah qed iżomm lura biex iħalli lilek tagħmel ix-xogħol. Alla ħalaqna biex naħdmu u biex ma nkunux għażżini. Il-Bibbja tagħmel enfasi fuq ix-xogħol. Il-Bibbja tagħmel enfasi. Per eżempju, Proverbji 21, vers 5 u 6, isimgħuhom. Il-ħsibijiet tal-ħabrieki jisfaw għall-ġid, iżda kull min hu mgħaġġel jaqa' fil-faqar. It-teżori miksubin b'ilsien giddieb huma duħħan li jgħib, xkiel tal-mewt. Jiġifieri qed jurina fil-proverbji li Il-ħsibijiet tal-ħabrieki, kif tifhmuh? Ħabrieki, xi ħadd li qed iħabbrek huwa xi ħadd li m'għandux kwiet, xi ħadd li qed jagħmel dak kollu li huwa mistenni minnu u tikka aktar. Ħaġa oħra li importanti wkoll biex aħna żgur ma jkollniex bżonn nisirqu hija li nġemmgħu. Jien ngħid liż-żgħar fostkom hawnhekk, Tafu intom għandkom opportunità li tibdew iġġemmgħu, tagħtux kas li qed iġġemmgħu ftit, ta', jekk iġġemma' għaxar euro illum u tħalliha il-bank, anke b' two, three percent, taf kemm ħa ssirlek sakemm tasal sa sal-pensjoni? Ġifieri importanti li nibdew minn issa. Kemm tisma' nies ta' sittin sena, eh, ma sal-pensjoni ma ħsibt xejn u issa, eh, issa too late. Issa too late, iż-żmien huwa kontrik. Iż-żmien ma jtikx li ġġemma' issa sa jiżdiedlek. Issa li inti żgħir trid tibda taħseb u kull ftit jiżdied. Ovvjament trid toqgħod attent kif tinvestih u toqgħod attent fejn tagħmlu. Imma hawn sistemi u hawn modi. Żgħażagħ iżżommux lura milli ġġemmgħu xi ħaġa milli intom taqalgħu. Il-Bibbja hija mimlija b'eżempji bħal dawn. Ħantikom eżempju li ta Ġesù. Ġesù qal kien hemm wieħed hawn, merchant, li qabad tlieta mill-qaddejja tiegħu, lil wieħed tah ħames talenti, lil ieħor tah żewġ talenti u lil wieħed tah talent. U qallhom, Ħuduli ħsiebhom. Meta ġie lura tal-ħames talenti qallu, Ara, qlajt ħames talenti oħra. Uffi għalik, qallu. Issa nagħmlek fuq ntik promotion. Lil dak tat-tnejn qallu, Aw, kelli tnejn, qlajtlek tnejn oħra. Uffi għalik, qallu. Issa nagħtik promotion. L-ieħor ġie qallu, Aw, għan tajtni wieħed, tah bejtu ħallejtu hemmhekk u ma għamilt xejn bih. Ma mhux nitlifulek. Qallu, Ja ħalliel int, ja ħażin, ma qatt poġġejtu l-bank u ġibt ftit interess? Jiġifieri hemmhekk qed jurina Ġesù li hu jridna naħsbu, iridna naraw kif inkunu ħabrieka biex aħna ma jkollna bżonn xejn. Proverbji kapitlu sitta, minn vers sitta sa ħdax, isimgħuha semmi sabiħa dil-porzjon. Qed jgħid lill-għażżien, Mur għand in-nemla, ja għażżien. Nemla, Ent. Mur għand in-nemla, ja għażżien. Ħares lejn id-drawwiet tagħha u kun għaref li la għandha kap, la sopra tant u lanqas padrun. Fis-sajf tħejji l-ikel tagħha u tiġma' l-proviżjon tagħha fi żmien il-ħsad. Kemm sa ddum rieqed, ja għażżien? Meta sa tqum minn ngħasek, Ftit torqod, ftit tonos, ftit b'idejk marbuta biex tistrieħ, bil-Malti ngħidu b'idejk fuq żaqqek, hekk jiġi l-faqar tiegħek bħal wieħed ħalliel u l-għaks tiegħek bħal wieħed armat. Jiġifieri x'inhu jgħidilna? Kunu bħan-nemla, ħabrieki, imma n-nemla x'tagħmel ukoll? Għax taf li fix-xitwa ma ssibx ikel, fis-sajf taħżen l-ikel. Qiegħed taħżen inti għal dak il-mumenti li jiġu għall-għarrieda fuqek? Qiegħed taħżen biex meta tasal fiż-żmien li ma tistax taħdem iktar għandek biex tgħix komdu? Ġifieri dawn affarijiet li aħna bħala Kristjani rridu naħsbu fuqhom. Għax imbagħad veru tiġik it-tentazzjoni u tgħid ħa nara x'sa nagħmel, u ħa nara kif sa niddifroda, u ħa nara kif ma nkunx onest, u ħa nara kif sa nisraq, għax dak fl-aħħar mill-aħħar hija. Nagħlaq il-ħin tagħna bi storja mill-Bibbja oħra. Aħna nafu li fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li wieħed jaraf li huwa midneb u li jmur għand Ġesu. Għalhekk nipritkaw u għal xejn iktar Jiena m'iniex nipprietka hawnhekk biex nagħmilkom tajbin tobdu l-kmandament. Fhimt? Li ma tisraqx kulħadd jaf li hija ħażin, m'hemmx għalfejn tisimgħu lili nipprietka. Il-punt huwa issa, aħna lkoll nafu li b'mod jew ieħor ksirnieh il-kmandament, x'irridu nagħmlu? Immorru għand Kristu. Mela, l-istorja, fil-Bibbja għandna storja ta' wieħed jismu Zakkejus. Issa dan Żakkejus nafu li kien pubblikan, jiġifieri jaħdem public servant mal-Rumani, jiġbor it-taxxi. Issa ma jfissirx li kull min kien jiġbor it-taxxi kien ħażin u kien jisraq, imma nafu li Żakkejus kien jisraq, għax ovvjament ammettiha hu stess. X'ġagħal lil Żakkejus imur jitla' ma' siġra biex jipprova jara lil Ġesù? Nispera u naħseb, u kważi jiena ċert mir-riżultat tal-istorja, li Żakkejus kien sema' lil Ġesù jew sema' x'inhu jgħid Ġesù u forsi ħassu guilty. Kien hemm wieħed darba bagħat ittra lil tal-income tax, qalhom ma nistax norqod billejl bil-guilt, aw x'tgħid il-art, bil, aw nħossni guilty, nħossni għax ma ħallastx l-income tax. Ara, għamiltilkom mitt euro ġol-envelope, jekk ma jkunx biżżejjed da biex ineħħili l-guilt nibgħatilkom xi ħaġa oħra iktar tard. Ma setax jorqod għax ma ħallasx l-income tax. U nista' nimmaġina li Żakkejus ġralu l-istess ħaġa. U ried jisma' b'widnejh lil Ġesù. Forsi kien irrealizza x'inhu jagħmel. Sabiħ hu li Ġesù ħaġa oħra li hija stramba, Żakkejus taf xi tfisser bniedem pur. Bniedem pur, jiġifieri ara kemm kultant l-ismijiet, bniedem pur. Imma Ġesù, minn dak in-nies kollha li kien hemm madwaru, ħares fis-siġra u ra lil Żakkejus. Issa, ejja noqogħdu nagħmlu daqsxejn analoġija hawnhekk, hekk, stampa, għax pereżempju Ġesù qed iħares lejn dik il-persuna li qed tagħmel sforz biex issib il-maħfra. Ġesù qed iħarsi dik il-persuna li qed tħossha guilty u tixtieq tara x'se tagħmel. Saħansitra li tela' ma' siġra biex jara lil Ġesù. Ġesù qallu inżel minn dik is-siġra, Zakkejus. M'hemmx għalfejn dal-kummidji kollha, illum jiena ħa niġi għandek id-dar. U Ġesù hekk qed jgħidlek illum, jekk inti qed tħossok bħal Zakkejus daqsxejn guilty, Qed jgħidlek, Isma', int min int, tant ma tħabbix rasek, illum ħa niġi miegħek id-dar. Illum sa niekol miegħek u ħa nisma' lilek. Imma nnutaw li Ġesù wera l-imħabba lejn Żakkeus minkejja li kien midneb. U anke lilna hekk għamel. Minkejja li midinbin, Ġesù wera l-imħabba tiegħu lejna. Ġesù tkellem ma' Żakkijus, aħna ma nafux il-kliem kollu li jingħad, li nafu huwa li Żakkijus bil-ferħ qallu, Minn issa stess ħa nagħti lura dak li sraqt. Tant kien ferħan Żakkijus, tant kien ferħan li mhux qal sraqt juro u ħa nagħti lura luro, juro, jekk sraqt juro ħa nagħti lura kun issa żball erba' darbiet. Għalfejn? Qed naraw din l-istorja biex jurik bniedem li ħass il-gilt talli seraq, fittex lil Ġesù, u Ġesù ma qallux, Illa, inti daqskemm għamilt dwejjaq lin-nies, taf kemm poġġejt in-nies f'diffikultajiet, taf kemm ġegħlt in-nies jidgħu bil-Malti ngħidu aħna, eh? Kif nista' naħfirlek li? Le. Allura ħa niġi għandek illum u hekk qed jgħid lilek. Aħna fl-aħħar mill-aħħar nafu li l-agħar ħaġa li l-bniedem jista' jkollu huwa li jħossu ħati. Li jħossu ħati. Jiena nidħaq kultant meta nisma' l-aħbarijiet dawn in-nies li kollha jagħmlu xi ħaġa, kollha jidhru l-qorti. Kollha m'iniex ħati. Ma nafx, ma nafx jippretendu, biċċiet minnhom, dal-aħħar dak li qatel lil ommu u lil situ. Ġifieri da marru, sabuh il-pulizija, ċempillhom hu l-pulizija, kien bis-sikkina, qalhom ma nafx għamilt, aħjar qtilt lili nnifsi, ġifieri qed tkellem il-pulizija hekk. L-għada der il-Qorti, m'iniex ħati. Ma nistax nifhem jiena, ma nistax nifhem ma hekk jaħsbu. Fil-fatt imma l-agħar ħaġa hija li inti ħati. Min jaf kif iħossu bniedem li huwa ħati? Imma fl-istess ħin ġi liberat. Jiena ngħidilkom, fi Kristu inti ħati. U fi Kristu tista' tgħid iva jiena ħati sur maġistrat. u l-Maġistrat se jgħidlek fuq l-istqarrija tiegħek li inti qed tammetti li inti ħati, jiena ħa nħallaslek il-sentenza. Dak li għamel Ġesù. Dak li għamel Ġesù. Issa, ma jfissirx li jekk inti sraqt xi ħaġa u għada għandek ma tijiex lura, ma jfissirx li jekk inti m'intix tagħmel l-affarijiet sew fuq ix-xogħol u hekk li tibqa' tagħmilhom, Il-maħfra tgħidlek, inbidel. Jiena niftakar meta kont mill-belt u konna nidħlu Sadarjali jiena ma' sħabi u kont immur, kont se ngħid li ma nsemmihx, ma kont immur f'ħanut u kont nisraqlu l-kotba. Minn dejjem kont inħobbhom il-kotba, u kelli ma kontx nixtrihom. Ma ma stajtx, mhux għax ma stajtx, da. Mhux għax ma stajtx, sempliċiment għal baż Dak iż-żmien li stajt noħroġ minn dak il-ħanut bi ktieb mhux tiegħi u stajt niftaħar ma' sħabi li sraqt ktieb. Niftakar għall-ewwel li bdejt nitkellem ma' David Wolf u ħassejt il-guilt. Tafu x'għamilt? Ħbatt ftit minn dawn il-kotba li kont ħadtilhom. Mort lura f'dan il-ħanut u mingħajr ħadd ma nduna poġġejthom lura fl-ixkaffa. Għalfejn? Għax tant qed noħossni ħażin u li nħares lejhom u ngħid dawk mhux tiegħi. Fl-istess ħin ma rridx immur intihomlu fuq il-bank ngħid oh ħa saqtomlok il-ġimgħa l-oħra. U mort poġġejthomlu fuq l-iskaffa. Għalda, bħalma kont kapaċi noħodhom, kont kapaċi narġa' impoġġihom. Għalfejn għax restitution hija parti mill għalhekk Zakkejus qal ħanati lura dak. Ovvjament Ċertu affarijiet ma tistax. Jekk sraqt il-ħin, ma tistax tagħtih lura. Forsi ċertu affarijiet ma tafx minn fejn. Ġifieri hemm ħafna modi, imma nispera li kull wieħed kull waħda minna bħal Zakkejus il-ħtija tagħna ttir meta aħna mmorru għand Ġesù. U hu jilliberana mill-ħtija tagħna, jilliberana mid-dnub tagħna biex aħna nibqgħu ngħixu ħajja nadifa għalih. Ejja nitolbu. Missier aħna nirringrazzjawk ta' dan il-ħin li stajna qattgħu flimkien dal-għodu. Nirringrazzjawk li għandna eh, gwidi ċari ta' kif inti tixtieq il-ħajja tagħna tkun aħna u mixjin warajk. Nirringrazzjawk li bħal Żakkejus aħna ġejna għandek, mgħobbijin bid-dnub, u inti dħalt fid-dar tagħna u ħfirtilna dan id-dnub. Għinna, Mulej, issa li aħna ntqajna miegħek biex ngħixu l-ħajja Kristjana u bħalma qal Ġwanni l-Battista, nuru frott tal-indiema li aħna nagħmlu. Nirringrazzjak ta' dan il-ħin. Nitlob il-barka tiegħek fuq kull wieħed u kull waħda minna, f'isem Sidna Ġesù Kristu. Amen.